Eh tatana loko u vulavula hi Machangana u vulavula hi i tribal authority ya vuhosi bya yena Nghunghunyana. Eh. Loko u vulavula hi Vatsonga Machangana eh, se u lahlekile kokwalano. Mm. Se hi ku ya hi n'wina mi twa hi ri kahle ku va hi nga ri na hosinkulu kumbe swi lava hi va na yona hosinkulu nakona loko ka ku swi lava hi va na yona hi nga endlisa ku yini ku hi kuma hosinkulu tanihi matsonga machangana e-e tatana vatsonga machangana a yi tirhi um e a yi tirhi vatsonga machangana hikwalaho ka yini u fanele ku ku hlawula vuhosi bya hina u kumeka u tirhisa a vito ra vuhosi byin'wanyana a ni ku hlangana tichifi ti ya hlawula hosi A, a hi vulavuli hi Vatsonga Machangani, hi vulavula hi Vangoni la. La ni ka hina Vatsonga hi ni Vangoni. Hi ni Vangoni, hi na Vakhalanga, hi na yini na na Vasotho na tinxaka tin'wanyana a hi na a hi na Machangana. Eh, mara sweswi la ku focus ngopfu ka ka Machangani. Va va va- va khalanga phela a ni ha swi tiva khalanga va huma Zimbabwe. Makalanga phela. machangana ku have tatana so ku na vatsonga vo valava i vangoni lava ti vitaka machangana i vangoni okay so eh, na tatisa na tatisa swin'wana mi nga swi vula la mi ti ririmi ra rizulu a ri nga ri kona khale ma vo ririmi ra xizulu eh eh a ku ri vangoni vangoni eh, matam i hina hi nga na hi nga hanya kusuhi na swona ngopfu hi nga na ntokoto ngopfu yo, yo hanya na swona i ma vona vanhu loko va humele hi swikwembu e loko va humele swikwembu xikwembu lexiya xa ku sungula lexiya xa ku vulavula xizulu lexi xi vitanaka xizulu namuntlha va xi vitanaka xikwembu xa mungoni mungoni luya hi xoho xa xikwembu xa straight xa ku sungula sungula loko munhu a humeriwa

co.za rhumela rungula eka info at vakhandle group co za vakhandle group we are family hallo ahe mr thomas mpfukeni ah no hi pfukile tatana hi pfukile so ya ni ta kombela mi yi khomisa sweswo ni kota ku ti tivisa aye

Wele wele yemani mi amukela ka the channel that matters to what twani hi rana e movement yem hi lava ku tiva vuhosi bya vatsonga kumbe eh history ya vatsonga loko ku ri na leswi u lavaka ku hi vulavula hi swona u lavaka ku share hi swona tana ka hi kumi ka 0765661277 hi ta hi ta rhikhoda hi kota ku burisana hi kota ku dyondzisana hi leswi na leswi hi Ene hi ta va hi karhi hi vutisana swin'wana na swin'wana namuntlha hi katekile hi joyinile hi Mister Mondlana kwala ka khole hi nga le ka yona va ta va karhi va hi nyika leswi va tivaka swona hi vukosi kumbe vuhosi bya Vatsonga na mavonelo ya vona hi ta va hi karhi hi challengeana kwalaya na kwalaya mara before ni dya nkarhi wa ku tala mo ni va amukela ka show ya hina Mister Mondlana mpfukeni. hi pfukile tota hi pfukile mi tlakuselana na voice ni kombela mi titivisa ka vayingiseri na vahlaleri va hina la mi titivisa ku mi huma kwini n'we mani mi huma kwini mi tshama kwini o oh, no a vito i tomasi mondlana mm. um ndi huma a a bushback ridge mm. e, e, e, area area e, se ntirho ni kumeka a witbank a Witbank okay. sorry ni tirhweni ni kumeka la a a Rustenburg oh okay Rustenburg la north west eh, ne ni kumeka la Rustenburg eh a Rasmon okay alright eh, hi khensin before hi nghena ka swo tala ekaya ka n'wina mi huma vuhosini kumbe mo va muakatiko ku fana na mina Oh, ndo va muakatiko a ndzi humi hosini alright eh n'we mi nga swi tiveki tanihiloko na ha vu- na ha vurile masungulweni ku vanhu lava hi vulavulaka na vola va hi kuma through ka video leyi hi nga va tivhidiyo leti hi nga va na tona hi karhi hi njekajekisana hi ku hi vukosi bya vatsonga so i van'wani va ri hosi ya hina i nghunghunyana van'wani va ri hayi swona i hosi ya machanga ntsena van'wani va ri hayi swona mara n'we a ni la ku ze ni mi ni mi fumbarhela ni ku vula ni ku vuhosi ya hina i mani kumbe a hi mani no la mi hi nyika vutivi bya hina and mi kota mi hlamula na leswi vanhu va swi vula ku hosi bya hina i mani kumbe i mani hi ku ya hi vutivi bya n'wina ku nga va mani hosi ya hina hosinkulu eh, hi na rixaka eh, ra vatsonga tatana mm. eh, hi hava hosinkulu mm. eya hi hava hosinkulu yo va na tihosi ntsongo ntsena ku nga ti-chief mm. eh hi le- hi lava hi nga na vona loko ku ri hosinkulu e-e Mm. hi hava ta hi hava tatana Mm. eh marani eh ah vuxokoxoko lebyi ni nga na byona a ndzi rhandzi ku ve ni ndzi byi sungula le eh ka nyimpi leyi nga ve tshama yi ve kona Mm. eka ndhawu leyi namuntlha yi vi- yi vitaniwaka KZN Mm. eh le ndzhaku le tatana ku na leswi ni lavaka ku swi basisa laya e ku na leswi lava ku swi basisa hi ku loko u nghena ka ti-social media mm. e ku na lava va vulaka ku ri hayi le ekwazulu natala ndhawu yeleyi namuntlha hi vita ku ri kwazulu natala um mm. e, va ri a ku ri ni machangana mm. van'wanyana mm. ma swi vona mm. ee kasi a-e a hi swona e lava e vanhu lava va ri koho leyi ee i vangoni a va ri vangoni lava a vo yo hambanahambana hi vuhosi okay lava vo hambanahambana hi vuhosi bya vona laha soxangana lweyi ku vuriwa ku vulavuriwaka hi yena ku ri A ku ri yena hosi nkulu ya Vatsonga Oh, okay. eh, a ku- a kumeka ka ka tribe leyi ya Amandwandwe. Okay. Eh, Shaka Zulu a ri na vuhosi bya yena, tribe ya yena a yi vuriwa ku ri i Amazulu. Okay. Eh, ni lavan'wanyana a va ni ti-tribe ta vona kwala matlhelweni. Mm. Eh, lexi xi nga endleka layani Soshangana i kumeke a hluriwa enyimpini leyi nga ve tshama yi ve kona enambyeni lowu vuriwaka Umhlathunzi eku kwale eKwaZulu-Natal. A ku hluriweni ka yena tatana Liyani Soshangana ivi a a tsutsuma Mm. loko va tsutsumisa xisweswe a ri gwala um kokwala ka hina a ku ri na nkulukumba loyi a- a va n'wi vita a va n'wi vitana zwangendava Mm. zwangendava hlatshwaye na yena loyi a ri un'wana wa ma- wa varhangeri va masocha kokwala ka eh, ka masocha wo wula ya soshangana Mm. um se loko va karhi va tsutsuma Ku ve ni ku lwa la ndleleni, Soshangana na Muzwale Ngendaba ni tixaka va kwetlembetana ha yini. Se Muzwale Ngendaba i kumeke a hambana na na Soshangana, a famba a fana ni masocha man'wana lweyi e Muzwale Ngendaba a hlatswa ha yona. Eku fambeni ka vona va ye va humelela e e Malawi, tatana. E, kwale Malawi, ma ni twa? Ni mi twa kahle. Kwale e Malawi. eh ku humelele leswi endzhaku ka loko a lovile loyi um eh, swange ndava ku ve ni ku vangana hi vuhosi laya mm. leswi swi nga endla ku ri um a n'wana wa wa zwange ndava hlatayo mm. a suka ni vanhu van'wani va ya tshama ezambia Mm. Laha namuntlha vuhosi bya Zambia la Vahlatshwayo byi Mm. kumekaka eZambia la la eMalawi ku na bya vuhosi bya ka Ngomane. Mm. Eya, vanhu lavayani kolo ku va lava nga koka matiko lawa va vulavula tindzimi timbe Mm. hikuva a ririmi ra vona ra Xingoni Leri namuntlha hi ngo Xizulu ri lahlekile, a va ha ri na rona. Se lexi va nga sala na xona. Okay. Mm. Eh, lexi va nga sala na xona namuntlha i i ndhavuko wa vona. Mm. Wa xingoni, a ambalele ra vona. Mm. Na macinelo ya vona. Mm. Hi sweswi va nga sala na swona ntsena. Mm. loko ku ri ririmo loko ri lahlekile mm. se loko hi famba hi ya emozambiki la um eh, soshangana a nga ya fika koleni um mm. eh, lena nakona eh, evuhosi evuhosi bya bya le soshangana byi kumeke byi yawa hi vo eighteen ninety seven byi ri mavokweni ya ntukulu wa ye nghonghonyana Eh, eh, before leswo lawani lomu ka ti-social media ku na vanhu lava tsalaka ku ri um munyana i lwe ni vatsongo a va hlula mm. kusuka kwalani va vula ku ri va va dyondzise eririmi ra xizulu mm. se loko hi langutile namuntlha la ka hina ku hava munhu va vulavulaka xizulu mm. ma swi vona ko va mm. vona ntsena va va jikaka va vulavula ririmi ra hina ra xitsonga mm. leri vona va ri vitaka ku ri i xichangana okay ma swi vona mm. e ku hava ririmi lera yezulu va vulavula ririmi ra hina va ri i xichangana lero leswi se vo hijack i ririmi ra hina hi marito man'wanyana mm. ma swi vona mm. ku ri hi ku vamakwerhu wa voni emalawi na zambia va lo adopta tindzimi tin'wanyana kwala mm. hikuva ririmi ra vona ra xingola ri lahlekile ni hale mozambique swi fika swi vitani lava vo hijeka a va adopti okay ma ma swi vona mm. se eku weni ka vuhosi lebyi bya bya swixangana le mozambique eh ndza tshemba mi mi ve tshama mi ti hlaya buku leyi va ri hi landza hi landza mpisane mm. yi ko buku yele ya matimu yele walawo n'we mi yi kume before mi ya mahlweni n'we mi yi kume kwini buku leyi Mureni. Buku leya hi landza mpisani mi yi kume kwini? Emalembe emalembe ndzhaku ndzi ve tshama ndzi yi vona eka un'wanyana. Okay. A yi nga ri ya mina. Alright, mhani vanima loyi a nga na yena buku leya hi kombela a commenta laha hansi laha. Ku na hina hi ta kuma vutivi nyana lebyi. Kombela ku commenta if wa yi xavisa hi ta yi xava if yi koho online we also do research if yi kuma online hi ta siya link leyi nga ta kumeka kona inkomu mi nga ya mahlweni. Eh, no ebuku liyani Mm. ka minkarhi leyi ni nga yi kuma hi wona Mm. a a na a na a na ha va nga na chance ya ku ve ni ni yi hlaya ndi yo hlaya xihloko ntsena Mm. wa swi vona Mm. se kokwalayani a ni ri um loyi mpisa loyi mpisana a nga tatana ntsongo wa hosi nghunghunyana Mm. hi yena a nga suka na na ndyangu wa vuhosi eMozambique kusuka eMozambique eh ku ta fika hale namuntlha va a tlula mahaxu mm. eh okay ikhomeni kwalani miri mpisana imani i ba ntsongo kumbe i n'wana lontsongo wa ngungunyana eh i tatana ntsongo wa wa hosi ngungunyana i ba ntsongo a ku ri ba ntsongo wa yena Eh, eh. A ri un'wana wa wa makwavo wa wa tatana wa Ngungunyana. Okay. Eh. Okay. Eh, se va fikele ku kwalani. Na tshemba minkarhi nga swi le na vo Afrika Dzonga. Mm. Eh, swa ma Afrika Dzonga swi te ndzhaku. Mm. Eh, se ku endliwe eka ku endliwa ka ti-homeland mm. evuhosi bya bya ngunyana a byi ri kokwala kwala afrika-dzonga mm. ku hava na hosi na yin'we ya vona va ka nomalo a nga ve hosinkulu ya Vatsonga lo no swi vona a va ri ti-chief yo minkarhi liyeliya na sweswi ni vulavula sweswiwani i ti-chief okay eya hi tihosinkulu se loko hi ta eka vito machangana leri ku ku vulavuriwaka hi hi rona i machangana hi leswi hi ririmi ra ra vadyavanhlampfi va ngo i tribal authority okay eh swi ha hi ririmi ra hina hi ku i mfumo xivongo okay eh i mfumo xivongo mavona hayi mfumo hayi muxaka leswi vulaku wu fuma xivongo xo karhi kumbe xivongo xo karhi xi eh. fumaka eyi eyi eyi eyi Okay. a vito leri ri tirhaku kwalayani kwala ndhawini ya ya vuhosi bya ka n'wamari Mm. a yi tirhi ka vu a ri tirhi ka vuhosi hinkwabyo Mm-mm. e ri tirha kwala vuhosini bya yena n'wamari Ka vuhumland ya yena. hikwalaho e, e, endhawini ya yena la ka tihomu leti a ndzi ri ni mali a ri a ri gazankulu mm, okay e a ri gazankulu la ka ka tihomu leti a hi ri xikan'we na vona mm. maswilo mm-hmm. se hi leswi a nga a nga chief A vito lera Machangana i vito ra vuhosi bya yehe leri ri tirhaka endhawini ya yehe. A ri tluleli ka vuhosi lebya ka Khosa laya eXimhungu. Okay. Eya, hambi la ka vuhosi bya ka Mnisi la a Khonhuka a ri tluleli e vito leriya. E, ro tirha kokwalaya endhawini ya yena hosi Nxumalo. Ma swi vona? Mm. A hi hosi-nkulu, i ti-chief, i tihosi-ntsongo. Se mara swi swi swi vangiwa hi yini ku ku ri na hosi ntsongo ku nga ri na hosi because a ni hleketa ingaku loko hi fanele hi va na chief chief a yo tumbuluka njhe yi fanele yi yi tiyisisiwa hi yini hi hosinkulu a hi swona. hi swona so hi vana njhani ya tihosi ntsongo hi nga ri na hosinkulu swi endla sense ku ya hi n'wina um lawani loko ni twa ku ri um rixaka la vatsonga mm. a ri vanga na hosinkulu um mm. eh, ku sukela ka khaleni mm. Se loko van'wana va vulavula va ri exaka la Vatsonga eh tanihi leswi ni nga mundlana so va vula ku ri mundlana a va ndhawu ya yena ndhawu ya yena kun'wana kolo Mm. ma swi vona Mm. eh la tshameke kona a nga ri na ku nga ri na chifu wa vona leyi fumaka mhundla mm. wa swi vona hi leswi e, marungulo man'wana ndzi ma kumiseke xiswona eka van'wanyana ku ri mm. rixaka ra vatsonga ku ri eminkarhini ya kona na tixifu a ti nga ri kona leswa tixifu swi te swi te endzhaku leswi eminkarhini ya lava maputukezi mm. eyi a ku nga ri na tixifu

Eya, laha e, Vatsonga a va n'wi teka a ri hosinkulu ya vona. Heyi, a ri Muputukezi. Mi ri yini? A ri Muputukezi, va n'wi teka a ri hosinkulu. ku na lomu ndzi swi hlayeke kona wa swi vona eh. hi ku hi ku hi yena loyi eh, a va sirhelela eminkarhi yeleyo okay wa swi vona eh. mm. Yesu a va n'wi teka a ri hosi ya vona hi wena Mm. Mm. Ah, yo yo ti yi tani mhaka ya kona tatana Mm, eyi ni la ta Leswaku- tiyisa- ni la ta tiyisa swin'wana mi nga swi vula la mi ti ririmi ra rizulu a ri nga ri kona khale ma vo a ririmi ra xizulu ee eh a ku ri vangoni Eh, matam i hi na hi nga na hi nga hanya kusuhi na swona ngopfu hi nga na ntokoto ngopfu yo yo hanya na swona i ma vona vanhu loko va humele hi swikwembu e loko va humele swikwembu xikwembu lexiya xa ku sungula lexiya xa ku vulavula xizulu lexi xi vitanaka xizulu namuntlha va xi vitanaka xikwembu xa mungoni mungoni luya hi xoho xa xikwembu xa straight xa ku sungula sungula loko munhu a humeriwa Eh, eh, va ri xikwembu i xikwembu xa mungoni e va ri ye mungoni va ivi ku ta rhandzela va ndzawu se ku ta huma va va ka n'wina lawa va ka ndzawu lava ku dedededede um na xindhawu xa ku bya wuwe hawu eh. e mara na vutisa ku mhaka leyi mi yi vulaka hi ririmi ra xizulu ku a ri nga ri kona ku ri vangoni yi endla yi na yi na matimba hi mhaka ku loko u languta swikwembu swa hina hinkwenu kusukela ka machangani ya fika ka mazulu xikwembu lexiya xa ku tiyisa xikwembu xa ku sungula loko munhu va ku swikwembu swi wini i ku va ku we mungoni se leswin'wana swo landzela ene xi vulavula hi zulu xikwembu lexiya e, xi vulavula hi ririmi leri namuntlha hi ngo i xizulu mm so i ku yisa mahlweni n'wina hi ku ya hi n'wina mi ri a hi na hosinkulu va ka siweya hi tihosinkulu ta hina ku ya hi n'wina va ka mani va ka siweya va ka sweya ee valwa leti ni va tiva ka sweya a hi na hosinkulu hina vatsongo na va ka na va ka nghungunyani i i i ni tribal authority Eh, liya eh amashangana ee i tribal authority a hi hosinkulu ya vatsonga kumbe machangana hayi eh, eh, vangoni vo valava va khale ka tribe ya amandwandwe okay Eh, ma- i vangoni va khale ka kusadi ya amandwandri eyi mara ma ta va swi hlayisa ku yini swilo leswi va ri ya lava a ni a va ri va ndwandwe phe i va ndwandwe lava va sukele va sukele bavo ndwandwe hi mhaka ku bavo a a pfumela ku ye i lava ku va muzulu hi mhaka ku a swi tiva ku ri na nxaka zulu i ta n'wi hlula Va suka va ya kwini? Va ya va ya lwa tinyimpi na Matsonga Machangani ya la Man'wina kwale Mozambique, va lwa na Gumara ka Mabunda va hlula, va lwa na Gumara ka Mnizoni ka Xikombiso va hlula, va lwa na Guma leriya Soshangani a hlula a hlula a hlula a hetelela ku ni lava ya Machangani. Hi la swi taku hi ku kopela swilo, hi la swi va va ngo hi hosinkulu ya Machangani. Eh, tatana loko u vulavula hi Machangana u vulavula hi hi tribal authority ya vuhosi bya yena Nghunghunyana. E. loko vulavula hi vatsonga machangana eh, se u lahlekile kokwalano mm. eh, a hi languteni eh, a vito leri ra, ra, ra soshanghala mm. eh, ku na lomu ni va ri lavalava swona ndi ku eyi nkarhi n'wana ta tshika ndi ve ni nkateko ndi kume kun'wana Ina, laha na vo va ka Nxumalo kwala KZN va va va nga ni nkingha ya ya ya ya vu kingship bya le KwaZulu Natal laha ni kumaka ku ri na vona va ala ku ri lava va ka Zulu i ti king eya hi kona la ni nga kuma lava va va nga kota ku ve ni va explain a vito lera Soshangana. Ku munhu a ta kota ku ri twisisa ku ri ri ri hlamusela yini. Okay. Wa swi vona e ndzi vone va ku i Soshangana swi vula ni nga ku hi ririmi ra ra vona ra sweswi swi vula ku ri siyo hlangana. Okay. Hi ririmi ririmi leri ra Xizulu ra sweswi. Oh. I swi vula ku ri siyo hlangana. Se hi ku ya hi n'wina. Mi twa hi ri kahle ku va hi nga ri na hosinkulu kumbe swi lava hi va na yona hosinkulu nakona loko ka ku swi lava hi va na yona hi nga endlisa ku yini ku hi kuma hosinkulu tanihi Matsonga Machangana tatana Vatsonga Machangana a yi tirhi eh, a yi tirhi Vatsonga Machangana hikwalaho ka yini u fanele ku ku hlawula vuhosi bya hina u kumeka u tirhisa a vito ra vuhosi byin'wanyana a ni ku hlangana tichifi ti ya hlawula hosi a a hi vulavuli hi vatsonga va machangani hi vulavula hi vangoni la laha ni ka hina vatsonga hi ni vangoni hi Eh. ni vangoni hi- hi na vakhalanga hi na yini na na vasuthu na tinxaka tin'wanyana a hi na a hi na machangana Eh, mara sweswi la ku focus-a ngopfu ka ka machangani va va va- va khalanga phela a ni ha swi va khalanga va huma zimbabwe makalanga phela machangana ku have tatana so vats- ku na vatsonga Eh, eh, i- i va- i- i- i vo valala i vangoni lava ti vitaka machangana i vangoni okay so i vangoni a machangana ni okay a- a- okay M- machangani i vangoni lava nga sukelela ririmi ra vona Eh, ri yo lahle ri va lahlekela vanhu vo valava okay a hi yimeni kwalani se hina hi yini ke hina va nga yi kuma hi karhi hi hanya ku va ta yi kuma va ze va ku va va ze va va hi katsa ka vuchangani bya vona a hi ri yini hina hi vatsonga leswa vuchangana leswa vuchangana leswa swi kona swo va laha ka vona laha ka hina swi kona lani hi ni vangoni tatana mara loko mi ta hi languta history ya hina yi ri rito xitsonga mm. ri te na maswiss mission lava va ku famba va khuza evhangeli lavaya loko va fika le xitulongo le va fike va tumbuluxa rito that's why muka ku a ri kona mozambique rito leri ra xitsonga leri ri la south africa ntsena hi mhaka ya ku va langute va kuma ku hi vulavula tindzimi ta ku hambanahambana for xikombiso loko u ya xipilongo u ta bushbakridge ta muzanga mara ha kota ku twanana hi loko va tumbuluxa ririmi leri ra ku xitsonga Ma ni twisisa loko loko loko hi hlaya matimu ya swilo leswi va ri va tumbuluxa rito ra ku Xitsonga loko va ri tumbuluxa a ku nga ri rixaka i ririmi ntsena ririmi e Xitsonga i ririmi hina a hi hanya sweswiya swa loko ta hi kuma hi ri va ku na ni ku na va ndhawu ku na makalanga lama nga suka Zimbabwe lava va le nyimbani hambi sweswi ku na like a va ri na ti. tindzimi ta voho ta hi machangani kumbe um vatsonga swi yini yini swi mara a ku nga ri na vatsonga ni nyika xikombiso mara a va ri na swigumaguma swa voko va ni va na tindzimi ta vona hi ku landzelelana ka to i think hi swin'wana leswi faneleke hi swi lavisisa kahle na swona alright um tatana um atsonga hi vona a rito Xana rito leri i ri nga mavizweni ya Tsonga ku nga Tonga le ya Nyembana? Eeh, mi right ngopfu kwalani. Tonga na yo a yi vulavuriwa kwani? Eeh, a Tsonga i Tonga. Umm, Tsonga i Tonga. Eeh, a ni ri ma rin'wana rixaka ra Vacopi la Mzambiki? Eeh, ku na Vacopi na vo hi rin'wana ra ririmi ra koho rero. Rixaka lera Vacopi i Vatsonga na vona. E, i vatso i vatsonga e mara va a va nga ti vitani ku hi matsonga a vo va va copi va ku hina hi macopi na lava va ku i matonga na lava va ku i vandzawu lava va ku swi yinini a va ri na swilangujelanguja swigumaguma swa vona Eh, loko loko hi langutisa kahle kahle tatana mm. Eh, ku ka atonga ya nyambana yi fika laya okay eh a va ha hlanganile xikan'we na titsonga leti ti nga na tola sadek mm. eh, eh, tsonga hi ku angarhela la sadek yi sukela ezambia mm. Zambia yi nghena Zimbabwe, Malawi, Mozambique na South Africa. Lani swi fikaka se swi vanga a mpfilimpfilu hi laha ka ku veni se ku ta va na copi na Tsonga ya hina ya Afrika-Dzonga. ku ri ku hinkwaswo swi huma le eka tonga okay eh swi huma le ka tonga tonga tonga tonga tonga yi leyi sukelaka le ezambia ku ta fika la esouth africa mm. ku va hi ku khale ni khale e, e rito leri a ri tirhisiwa hi leri tonga ku nga lweli ra tsonga i tonga mara la tsonga leyi ya ha hlamusela ya- emavibyeni ya tonga i rito rin'we hi so tlhela hi fika hi ve ni ku hambana eku vulavuleni mm, ina vayani va ni dialect ta vona na hina haleni hi ti-dialect ta hina ma swi vona mm. ee a swi vona a tsonga a tsonga ku ka yi ta fika hale sadek yi a yi huma a esudan okay ee ni namuntlha va ko vatsonga esudan mm. ndzi vulavula va ko evatsonga esudan loko wo yi gugula njhe liya beja tonga u ta va kuma okay no i mhaka yin'wana leyi yi nga le ku dyondzeni leyi hi nga ta yi lavisisa na yona hopefully hi ta va na ku discuss-a hi yona loko hi kuma the next guest ka ka show ya hina mara xivutiso xa mina xa ha tlhelela kwala ku okay se n'wina mi yima laka ku hina hi vatsonga mm. so mi vona ku hi kahle tanihi vatsonga ku ri hi nga vi na hosi nkulu kumbe Hi hi fanele hi va na hosinkulu na loko nga ku swa hi fanele hi nga swi ndlisa ku yini ya loko hi fika ku nga landza tani swi tikile mm. ngopfu a timhaka ta hosinkulu eh mavonelo ya mina loko yo va kona nkulu mm. eh swi ta endla ku ri achieve yin'wana yin'wana mm. yi va yi ri hosinkulu mm. ma ni twisisa ba mm, ni mi twisisa kahle e a chifi yin'wana yin'wana yi ri hosinkulu endhawini ya yona okay um nkuna le nkhu a hosinkulu mm. khaya a va hosinkulu kuma hosinkulu ndhawu ya yena munisi layani mm. hi ku hala ka n'wina vo vo ta n'wisi vo ni van'wanyana ku wala leswaku ve ni hi va na hosi-nkulu leyi khomeke hina rixaka la la Vatsonga yi ri yin'we. Eyi, a nga ku swi ta va problem. Okay. Eyi. So, hi fa hi kahle hi nga ri na hosi-nkulu? Hello? Hi kahle loko hi nga ri na hosi-nkulu? Eish. ya mara hi swona a swi tshamisekanga hi swona sweswe swi lava ku ri tshama hansi ku vulavuriwa mhm okay i a na ta mi hlayela leswi nga la ku na ti hi leti ti ti ti ti va ri ni to tsanga in contrast Tsonga ethnic group comprises of various tribal identities, some of which have been recognized and well established in Mozambique and South Africa, even back around 1350 all the way through 1600 and 1900 namely a ku ri na varhonga ku ri na vaxika ku ri na vahlengwe lava hi lava a ku nga ri leswaku hi machangani kumbe hi matsonga a ku ri ririmi ra vo a ku ri tribe ya vo ya ku fana swingu hi mazulu varhonga va vaxika kumbe vacika vahle hayi vaxika vahlengwe van'wanati vajopi valoyi valoyi lava i vakalanga valoyi vabaloyi mathevula Eya swi ku tani ya se va tlhela va vula ku and others letitsongotsongo hi nga ti voniki hikuva hi mhaka ku na swi swi swi lehe ngopfu mara for I just wanted to bring it to that ku nkarhi wa kona swi ri Matsonga ma nga ri kona Vatsonga va ta va va ta va koho swilo va sungula ku hlanganisa ti-tribe leti hinkwato ku tiva xilo xin'we so swi ri hi fanele hi yima na n'wina hi lava ku kusukela khale na khale a ku nga ri na hosinkulu mara. hi yisa ku yini mahlweni na n'wami na xitshunxo xa swona so lava nga na switshunxo hi ta twa hi vona ya no leya ya hosikulu yi tikile va mm, yi tike yi tike swinene mara yi tike ngopfu yi tike ngopfu se kumbe hi to hi to helela ka leswi ni swi hlamuseleke xiswona ku ri a chief la chief yin'wana yin'wana endhawini ya ya mm. yo i khingi ku fana ni rixaka le maqela maxhoza uri vona msi mm. Eh, ku na tinxingi to tala na Eh, bu- ku na tinyipinyana na vona lava va- they are not united Eh, eh, eh, na la ka hina hi swe- hi sweswe mm. Mm, hi sweswo swona no mr mondlana hi khenseni nkarhi wa n'wina na ntokoto lowu mi nga na wona xikwembu a xi mi hlayisi hi amukela munhu un'wana na un'wana loyi a lava ku shera ntokoto lowu a nga na wona hi ri hi- hi hi vuhosi bya vatsonga a ni swi tivi ku marito yo hetelela mi nga lava ku vula yini mr mondlana eh a marito ya hetelela Mm. eh ni ri eh eka rixaka hinkwaro la Vatsonga Mm. eh eh no eh fanekele hi swi twisisa ku eh hina rixaka la Vatsonga hi rixaka leri ri akiweke hi hi tinxakaxaka ta ku hambanahambana Mm. leri kusukela khale khale Ku ve hava hosinkulu, na sweswi ku hava. Se xilo xin'wani ni kombela ku ri hi papalata ku ve ni hi nghena eka ti-social media na ti-YouTube loko loko hi nga tivi ku ri loko hi nga tivi ku ri hi fanekele hi tsala hi yini hi ku la ndi twa vo tala va ku va ri Xitsonga is a is a is a Nguni tribe in South Africa. Oh, okay. Eyi, van'wani va tsala sweswi va ku Tsonga is a Nguni tribe in South Africa. Mm. So hi fanekele hi tivonela ka swilo swo fana na sweswo. Mm. Eh, hina a hi- a hi a hi hlobani na Mazulu. Mm. Hi hava vuxaka na Mazulu. Ntsena ku na vamakwavo wa vona la xikarhi ka hina Vatsonga. Mm. Se hi fanekele hi swi papalata swo fana na sweswo. okay eyi no ndzi khensile mi khensini nkarhi wa n'wina xikwembu a xi mi hlayisi xi mi endla hi tintswalo n'wina mi lava ku ta mi ta vulavula na hina la ka xo ya hina ha mi amukela um a hi cheki ku u huma kwini kumbe u tiva yini hi vuhosi bya vatsonga hi tsakela munhu un'wana na un'wana loyi a nga na- a nga na opinion yo karhi loyi a lavaka ku xerha vuhosi bya hina a hi titshuneteli na hina n'wina mi tsakela ku joyina vakhandli burial group hi khonza ku va va hi sponsorini ka this episode um mara va nga exp- pundza ri leswi hi vulavula hi swona but just to give us time and air you know hi vula mali eh, eh to to run these programs ya va cancer swinene ngo mi tsakela ku joyina vakhandli group www vakhandli group co za na n'wina mi lava ku pfuniwa hi swin'wana na swin'wana swa tikhampani registration cipc returns and i-filing staff yi kumeni ka 0765661277 mina na wena hi hela kwala